amagena, chinturago, ogati ebirore na inche nkare monto motambe, ngekunchia aria nkauma ekemo ekemo ninsa aria. Bagasokia chinchora, bagasokia chinati, lakini Nyasae buna are omuya, agateba ng'a yaya mache buri rituko riao ndiraika. Oyomo oito Nyasae atomete, omosani one korwa are sana. Nere otite gonkonya ekiagera nabwate naire eraiseni neserekari y'ebunduki. Agacha gonyora nabana aba bakorire omomura oyo, agacha goaka amasasi igoro, amachegwa agakonya kare moyo mpaka reero. Komoranche abanto baminto bagosiimia emegoa mi'ekitu mocha muhimu. Kwa hilo safari ambayo tunatembea katika hii ulimwengu,

Ilinifanyikia mwaka isitini na tisa, 1969, ekero nabwatete omwaka okorurukia ekanisa igoro gose St-Mark mokorogonywa, ngaika nkanyora abanto bamogogete, bakomotengera Omonene Nyasae, bagosaria ekanisa. Ase narenge kogenda ekanisa, SDA,

Baegwe amarua, Gaki omorai okoa abana baito enyasore na amarua aino aisaine koba omorai? Naisaini? Omorai okoteba ng'a genda obete matogo omoyio, genda obete ebirundu, genda obete kera eke omo, omoyio, oyio naisaine koba omorai? Igo ng'a Nyasae otoire riiti buna intwe, atoe oborori, tokore ayare amaya, ekero togocha omwaka ogocha, toiranie amani ecounty yaito, na Kenya engima,

Ntuge buna omogusi Esteri nere twamenyire gocha gocha gocha tomenyeti nomonyari bare in particular Esteri nere twamenyire mogakanyacha aye ara tatobegetie togaitana mogaka monda akarosia egasi yaye agakora taitereti manyinga tong'ina ara mwarora egasi yaye taitereti manyinga omogaka omanga agabata agachia chisukuru taitereti manyinga Aye nki gekare ekebe? Because totwancheti. Moigori oino tari aa. Monto omino tari aa. Bairi bao mbari aa. Gaki, gaki nonye tokare buna tokare. Tokoratotiga buna gwatonyorete 2027? 2027 nche buna birundu amo ne coming for one term yokorusia omonto oyo, mbakorere egasi ng'agache chikanisa, buna ekanisa buna etokomorora. Rituko nachete botuko and I you can bear me witness nonye Emwana na Lynette noarenge tore na Father tokamotebia gaki because inche ne chibura nkaurigia otagwakera omochumba oroo gaki toro gose nabwate esimi and tarabwate omogima omwaka omogima tari kobwata simi yane nkamotebia tokoramote ng'a birundu oo nakorete omochango bwa amasagu e Paris ekaba buya togakora oyo Saint Kizito obaracho kaba buya ng'a na birundu ngocha are oyo chidageka isano namotomerete chibesa ase esimi

Gaki nainche ing'ara otwerusie obosooku. Egasi, Baba, tumia. Gakoreta ebikoroto buna bakoretera oraria, beka. Mombwatete igo? Gakoreta elifu tano, because ekero nacha iga emetienyi eye emeke iga natioroche rigori ndiakinete. chibwati. Lakini gento gioka ndabasorore, ebesa eria gekwaegwa korwa kende reta buna ekanisa karue enusu. Tari bo? Eriende korwa kende ragera korana nero. Don't drop omozigo obo iga aria, naende Father namanyete another 50 bags but I'll also give 20,000 go support omochango ore. Thank you so much. Asante, tugende keumbu. Mori koigwa ng'ebirongo? Momanyete ng'ebirongo nebiake, naende nebiang'u. Obochege Babesiri bobe, toiranie abana baito bairane ekanisa. Ntokobairania ekanisa? Babeirwe bache ekanisa yaito ya Catholic, babe SDA, lakini bairane ase Omonene. Eyio nere esuguri namotebi ng'a ntotiga abana baito basire, lasima toche amo toreng'a ng'aki tokobakonya. Amasaaba Bakorigia ebirogo, barigie nobwanchani. County yaito ya Bosongo. Omogaka Ezekiel Machogu iga abwate experience ekenene. Nabete omodio, akaba omo-DC, akaba omo-PC, arete aiga Kisii County abanto baito banyore amagenderero, abanto baito barore evalue ye chibese.

Nigo narenge ekanisa Kegogi, Paris, narwo ororo nache amatanga a Pastor King'oina, lakini ning'inyorete ngoena narenge ense ekanisa ya Saint Claire kobakwania, nanyora bakong'akera ase ekeombe gia Saint Claire bang'akera bantebia ng'a ntobwate omochango rero. Nigo nache agaiga ng'a ntenene ase eng'encho y'omong'ina Cheria. Natebie ng'a mbabwate omochango obo iga rero, na inche natebe ati, Gaki chencha kobasiira. Chegwa omotoka ase ekanisa ya St. Catherine, Nairobi, lakini ekero neiga iga gusii igo gotoka Ngembo Parish. Igo nimbanchete buna Abakristo, esababu natera ogotera okwo gogoteba ng'a onye tari Yeso ango nakuure, ekero abana baria bare goituka eungu iga are, nao narenge.

Gento eke nkiana koba ase omogano bw'omogusii, na intwe buna abarari b'egesa abatogokwanera egesaku ki'omogusii, ntogwancha togenderere gokira, ekero abanasiasa bakogenda aase, barwanie abana, batumie abasae, bamare goitera amanyinga. Egasi yaito twabeire togokora nokorandigwa gw'enchiri naende tobe ab'ogoseemia. Bono igo tokweboria ng'a ng'aki intwe buna egesa, nintwe twakorire egasi bobe, gose negesaku giachakire koba bobe, gose nabanasiasa babeire bobe?

Abanto bande korwa Gomeru, abande korwa aare gokamba, abande abaikoyo, nigo bagotoboria naki abagusii. Ncheng'erete ng'a mwebangire, mwabeete tayari mosiirwe korwa ebisaku binde ase eganga yaino ey'okorigita orogekerane, ng'a erinde naende mobe mwachaka korwana, timogorwanera buna abana abamo. Inee! Abagusii igo nkobaboria?